Priority pa Acholi pe tye gomsi, Acholi mito jami madit ma twero gwoko kaka for decades. Acholi mito jami mabup ma twero gwoko kaka pi tin, diki ki pi anyim. ento pe gomci ma imito ni ibin ipok gomci me nyero omegi dano. Ka onongo wun lumi kodi ada ni wutye ka miyo kodi anyogi, ni wutye ka miyo kodi soya beans, ni wutye ka miyo kodi muranga, ni wutye ka miyo kit kodi mo keken, kwayi kodi mo keken, onongo in pe ikuro kong wang ma dong ye me primaries Dong tye ma in ingeyo ni primary elections obibedo tek ci omyero icak poko kodi me bwolo wang lucan. In labwolo ma konyi pe. Gomsi in itye ka kelone tin kun in igamo kwi wa i 2021.

Nio kede tin 2025 mwaka abic ma ibedo ka bwot lumege bwot lumege ci dee tamo ni you should come and reward mege ki gomsi acel acel acel acel acel i cingi. Leb Acholi mono owaco ni, Lamii rec ni in icit itedi wek icam ki lutinoni, nongo ngat ma lanyoa ma tye ka yeto meni tye ka yeto wa in. Lami rec i cingi ni amiyi rec en, ci itedi ki lutinoni ki lutuu wucam, nongo ki i cwinye tye ka waco ni, 'Rec moni en ma gorogoro ocito omoki. Pien nongo pe tye ki cwiny me mini wu. So there is a difference between lami goli i cing in ngat ma mito rec ngat mumi goli in icito iyuto rec ci dong nino ki nino cawa ki cawa

So lutela pa Acholi ma watye kedgi currently ni cakke ki i council paka wa i parliament opong ki lutela ma gimiyo rec dok bene ka gubimiyi rec gimiyi rec at a time ma dong gin gucamo rec ma tye fresh ci dong rec ma gin ogwoko dong okwok koko. ma gin mini ni ka dong gimiyi in icamo ki lutinni, ci dong wubiwire i coron ka cwinywu ma nongo mako lurem ki coron, en aye dong rec ma kiminiwu. Kimiyo at a very late time ma kadi ka dong ited rec, dong itye ka camo cado aye. Meno aye gomci ma kitye ka pokone i kasubi, gomci ma kitye ka pokone i bar dege, gomci ma kitye ka pokone i ya muru, ki dong ka ka mukene ma kitamo ni wi min acoli wil oyoto. Wi min kaka, wi min acoli wil oyoto, kadi ka inywaro min acoli. Pi mwaki abic onyo apar, idugu mere ci ibwolo min acoli ki rec mutop, ci min acoli ye cito ka cado. Meno aye leb ma gitye ka tic kwede. Wan pe wabiweko ngatto mo, kono ipoko gomci, onyo ipoko pigipigi, onyo ipoko dyang, onyo ipoko ngo, in dong inyuto itwa ni you are incapable. Inyuto itwa ni in pe itye responsible, you must go home. KDP agenda wa eno. Agenda pa KDP waco ni wan macalo KDP community, wan macalo Lujano Jemo International, the Boffa community, wan pe watwero loko president mo me lobo Uganda. Ento wan wabitic ki gamente kacel ki preciden me neno ne ni lwak wa pe ki nywaro gi. Eni ene tyen lok me weko an adugu paco. Lubanga omiti wu gum. Jo ma tamo ni watye i comedy wukur neno kit adok i office obi yelo wu kwede. I wangi dong kadi buta buta ka jwaka Mada ajwaka wa ni de tye sure pien ibuto kweda. Kadi ibuto abuta ki ajwaka ma inen ludok pa ajwaka dok i opic pe. Pien wan watye ki nying lutela ma wabiwaco ne i forum ma kilwongo ni KDP, i forum ma kilwongo ni lucano jemo, kacel ki forum. ma kilwongo ni dwon labol kwir dogona gang omyero okel alokaloka i dye kalacoli. Wutim tidi macalo lagut tidi ci moo. Records mapadi padi ma wan onongo wabedo ka waco ne i komwu i KDP ma wakatti wa ki receipts ma nyuto kita wun wubedo ka gamo ki cente ma nongo nyuto ni wun pe wuparo pi kaka but wuparo pi your personal interest. Watye ki records eo weng. And this is the only opportunity that Acholi macalo kaka has, en aye reto lukongola weng dok i office mo peke. Wupok kodi o weng, wupok gomsi, wupok kit gin mo keken o weng Ento walego ni i primary elections ka tye ka timme, wun lwak ma wungeyo kit ma wun wucanne kwede, kit wubedo ka koko kwede, you are not worth only a gomas. Willy in macalo dano adana, in macalo labol kwir, Willy is more than

more than just a gomas ma kimiyo bot meni. Myero wakecu akeca ka wareto joni weng atye ka dugu miyo pe mitte. Ka ingeyo ni in itye in the eleventh parliament nge ni jo manok aye obidok pien most of you ulanya coli ka cwinywu. Atum pa Rwot Amaka medo ki mega, An macalo larwec pa president Yoweri Museveni Kaguta, an macalo larwec madit pa nrm party i kubalo me Uganda ki Uganda, I must make sure ni ati tic pa miri amed ki atum pa Rwot ma nongo en aye atum pa Rwot, Amaka medo ki mega, atum pa kaka atiyo tic pa miri, Amaka atum pa miri, Amaka atum pa president Museveni, kun nongo amako bene atum pa kaka Acholi en aye ni Year me 2026 wadeg dok koko odoco. En wun Acholi i cawa ma nongo myero wukony dano ki ret lubwoloko weng wucito wugamo gomci